Chunya ogo ne Nyasaye erokamano kod sani ma adwa napuonj wach moro matin ma thor mar wach madwa wuoye en ni amalo. Wach madwa wuoye en ni amalo kama intie duong' odog ne Yesu Kristo. Muma biro somo biro wuok e kitabu mar za, uh, Isaya piero adek kod aboro Muma mabiro wuoye wuok e kitabu mar Isaya piero adek kod aboro. To adwa nakwong apak Nyasaye matin nikech ondiki ni sama oluongo Nyasaye to tiye mare betie. Duong' odog ne Yesu. Kendo kata kopake to weche mipako godo Nyasaye miyo Nyasaye sudo machiegni kod ng'ato. Amiyo Nyasaye no duong'.

Makata lweny ge jotuo ichango, kata lweny ge jotuo ichango. Mikata lweny ge rwa mwoma mwoma, kata lweny ge rwa mwoma mwoma. Ago ne Nyasaye no erokamano. Wer wacho ni kata lweny ge to wadhi adhiya, kata tem ge to wamwoma mwoma. Ni rombe mag ruoth to winjo dwonde, ni joma oyie kuom Nyasaye kara winjo dwonde, joma luongo Nyasaye kara winjo dwonde, joma Nyas- Nyasaye nigo kara winjo dwonde. Muma wacho ni jo- joma lamo Nyasaye, joma wuoyo kuom Nyasaye, joma penjo Nyasaye wach, joma loso kod Nyasaye, joma pimo ne Nyasaye wach, ni Jehova winjo dwondegi. ni kaka lweny ger donge sani iwinjo ka lweny ger iwinjo ka weche tek iwinjo ka piny ogengre iwinjo ka ok inyal muom iwinjo ka ok inyal chung' iwinjo ka ininde otanda iwinjo ka iol gi weche ni iwinjo ka tuo bari ndasi to muma wacho nyasaye wuoyo kodwa jehova wuoyo kodwa japuonj wuoyo kodwa ni kata lweny ger to wadhi adhiya kata tem tek to wadhi adhiya

lwenje mar Jehova. Jehova tiyo, Nyasaye tiyo, iwinjo kata iling' iolo kod lamo. Jehova tiyo, oloso program ni, oloso gima odwa timo ni, oloso kaka odwa wuoyo kodi, oloso kaka odwa nyisore ni. Nyasaye wacho ni kata lwenje ge to wadhi adhiya, kata tem te to wadhi adhiya, kata paro moko to wadhi adhiya, kata pesa onge to wadhi adhiya, kata ionge gi kue to wadhi adhiya, kata paro negi to wadhi adhiya, kata ionge gi fedha to wadhi adhiya, kata iwinjo ka ji goyi to adhi adhiya kata weche oluri to adhi adhiya kata tuo mero dendi to adhi adhiya nyasachwa nitie wacho madwa wuoyo kuome wacho ni amalo wachono wacho ni amalo nyasaye wacho ni amalo muma wacho e kitabu mar isaya piero adek kod aboro owacho niya e ndalogo hezekia ne tuo kendo nohewore To janabi wu Isaya mawuodo mos nobiro ire, mowachone niya, Ruoth Nyasaye owacho ni mondo ilam gik mwanduni ni yawuoti, nimar ibiro tho, ok ni kuo. Kane Hezekia owinjo kamano, nolokore mong'iyo kor ot, kokwayo Ruoth Nyasaye niya, A Ruoth Nyasaye, asayi, Parie kaka asewuotho e nyimi gi adiera gi chuny mopidhore katimo gik malong'oni. Eka ne oywak malit. Bang'e Ruoth Nyasaye nobiro ir Isaya mowachone niya, Dhiyo iwach ne Hezekia ni Nyasaye, Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto makwar Daudi owacho kama, asewinjo kwayoni kendo aseneno gi pi wang'i Omiyo abiro medi ndalo moromo higni apar kod abich, bende abiro resi kaachiel gi dala Jerusalem e lwet ruodh jo-Asuria, kendo abiro rito dalani. Eka Isaya nowacho ni jood Hezekia niya, mondo okelne ng'owo moswagi, omuon e bur mokuodo Hezekia. Ne gitimo kamano. Mibur nochango apako Nyasaye maduong' maratego man kod muomo obuga sibuor mar dhood Juda. Muma wacho ni chieng' moro achiel ka Hezekia tuo, Hezekia ohewore nindo inge kama enitie ewi otanda. Osekone ni bilam giki ni gik ma giki ne nyithindi mondo nyithindi odong'go. To Hezekia oparo ni kata obedo nodwa nolamo gike ne nyithinde, to Hezekia okone Nyasaye anyalo dhi ire kata Isaya okelona wach. Janabi okelona wach kawuono ni gik kama nalam ni gik manye osetimora na biro lam ing'e ni ji mang'eny osewach ni yaye to koro ng'ani to koro dong' kod nyasache ng'ani to koro dong' kod pinye ng'ani to koro dong' kod gima chande ng'ani to gima notimre ne cha biro timore ne kendo to jehova wuoyo kodwa ni hezekia noninde kitanda to sama ni ruoth ninde kitanda ruoth onyiso gi chunye ni ruoth lam giki Isaya nyise ni lam giki ne nyithindi, lam mwanduni ne nyithindi, nikech kawuono ibiro tho, ok inikwo. Apako Nyasaye Maduong' Maratego. Nyiso ni Hezekia winjo wach kuwa kuom janabi, to wacho ni Nyasaye kaka ng'eyi, kaka winji, kaka neni, kaka separi nyimi Ruth okatho sani apako Nyasaye maduong' maratego. Number one is, is Ezekiel okuongo timo, okuongo dagi tako mar tho okungo daagi heko mar tho kuni jowadwa kata osewach ni ga ji ni tho to an to ka tho luongo rogo ni yesu kristo ma janasaret omiyo hezekia wuoyo kod nyasaye ukoni jehova parie kaka asetiyoni parie kaka asewuotho e nyimi gadimba parie kaka asechung' e nyimi to muma wacho namba tu muma wacho ni hezekia oparo ni nyasaye gik mosetimo iwinjo dichuo kamiwinje matekno kamiwinje matekno miyo kamiwinje matekno kijana nyasaye wuoyo kodi wachone parie gik misetime nyime parie gik ma jehova osetime nyime parie gik ma nyasaye osebete nyimi parie gik misemiyo nyasaye iwuo kod jobi kod jehova ni nyasaye kata obedo ni lweny tek kata obedo ni ji goya kata obedo ni iwuoyo kuoma kata obedo ni tuo mero denda to muma wacho ni sakiyo wuoyo kod nyasaye okoni jehova ni parie Oh, Yesu Kristo. Ezekia wuoyo ka ni otanda olokore otanda tiende nokwongo wa malo to paro ni kawuono to katho osewachna ni mondo alam gika nikech Ezekia buro kudo dende osenyisa ni koro to dhi tho Ezekia owacho ni ok atho sani okona adwa paro ni Nyasaye gik masetimone to Ezekia oparo ni Nyasaye ma Nyasaye owinjo kanie kalu mare winje ka enie polo winje ka hezekia ni kade onyiso onyiso isaya ni dog gi nyiso hezekia nase winjo ywakne luongo dog ni yesu kristo ma janasaret nyiso ni nitie okang' moro ma nyasaye nowinjo godo hezekia kani otanda nyiso ni nyasaye namba one mane hezekia okwongo timo okwongo nyiso nyasaye ni parie to kose nyiso nyasaye ni parie to golo chunyu luoro kuome to kose golo chunyu luoro kuome to kochonge piny e nyim nyasaye to kosego chonge pinyi nyim nyasaye to chako ywayo nyasaye to nyiso nyasaye weche manyalo duong'o chunyi nyasaye nitie weche ma kinyiso nyasaye to nyasaye nyalo winji ma kata pinye tek nitie weche ma kinyiso nyasaye to kata ji osedagi ni gino kanyalore nitie weche ma kinyiso nyasaye to kata notimre ni higa mokalo to nyasaye biro loyo lweny nitie gik miparo ne nyasaye iwinjo ka nitie ang'o minyalo paro ne nyasaye iwinjo ka nitie ang'o minyalo paro ni nyasaye isea kanye igik kanye iwuoth chopo kanye ni iwuotho nade ni igik kanyo nade donge ne duonde nyasaye donge nitie gik misechiwo ni nyasaye minyalo paro ni nyasaye ka lwinyo mondo odi donge nitie gik misetimo e nyim nyasaye minyalo losogo gi nyasaye ka koro weche koro tekni donge nitie gik misetimo e nyim nyasaye minyalo paro ni nyasaye kata obed gi matin maromo nade ezekiel nyiso nyasaye Wuoth oparie kaka asewuotho nyimi gadimba. Wuoth oparie kaka asewuotho nyimi gadimba. Omiyo Nyasaye opare ka en e wi otanda. Nyasaye opare okone asewinjo ywakni. Minyiso ni Jehova no, minyiso ni Hezekia noywak malit e nyim Nyasaye. Kara ywak ma ng'ato ywak godo e nyim Nyasaye ka chunye lit nyalo kelo ne chang. Kara ywak ma ng'ato ywago e nyim Nyasaye kaparo koro rumo ne nyalo loso ne dala kara ywak ma ng'ato ywago ne nyim nyasaye ka koro weche koro dhirore e ng'eye kara ywak ma ng'ato ywago ne nyim nyasaye ka koro tich koro onge nyalo kara kelo ne ng'ato tich kara ywak ma nyasaye ywak kara ywak ma ng'ato ywago ne nyim nyasaye ka koro onge kod fedha kod dhahabu kara ruoth nyalo kelo fedha gi dhahabu kara yi waka mangata yi waka gode nyimi nyasaye kunyi so nyasaye ni ruta pari kaka se ruta nyimi kara ruta nyalo wijo donde mu ma wacho ni ezekia no wijo donde mu nyi se saya ni dogi dogi di nyi se ezekia na se wijo yi waka ne wijo kawuno mama nyagi nera jehova do wijo yi waka ni maletno kawuno nyagi nera nyasaye be wijo weche mateke chunyi kawuno kodo sani gik miso e miyo nyasaye kata ma isechiwil weche nyasaye chomo godo nyasaye kone jehova Parie kaka setiyoni. Ezekiel onyiso Nyasaye ni parie kaka setiyoni. Nyasaye owinje ka en e polo. Okone Isaya ni dogi, dogi dhi nyiso Ezekia nasewinjo ywakne. Dogi dhi nyiso Ezekia nasewinjo ywakne. Muma ndiko ni chieng' moro achiel ka ka Isaya odhi e nyime, to Isaya wuoyo kode. To ka Isaya osenyiso Isaya ni dogi, dogi, dogi mondo idhi nyise Ezekia nasewinjo ywakne. To muma wacho ni Ezekia Hezekia nochomo Nyasaye to kone Jehova parie kaka asewuothoni parie kaka asetiyoni parie kaka asechungo kodi parie kaka asechungo jotichni parie kaka asechungo wachni parie kaka asedimbora parie kaka asewuotho e nyimi parie kaka nagero gi hekalu parie kaka nachungo jotichni nyasaye maratego parie kaka nanyono juoke nyasaye wuoyo kod hezekia okona asewinjo ywakni Jehova donge winjo ywakni? Japuonj donge winjo ywakni? Jalimbe donge winjo ywakni? Yesu donge winjo ywakni? Iwinjo gima iywakieno? Ma tuo diri e ng'eyno? Miwinjo ka ji wacho ok nyalre? Kawuono dwa ni nyis Nyasaye ni kata ok nyalre japuonj kata ok nyalre to kuomi tan gi chir nabiro loyo kata tuo biro kata lwenjo biro kata onge nyathi tagiyo ni nyalore kata onge gi geno tagiyo ni nyalore nyasaye wuoyo kodi ni parie parie parie kawuono parie parie gik ma nyasaye osetimo e nyimi parie muma wacho ne hezekia noywak malit e nyim nyasaye noywak malit e nyim nyasaye ka paro dhi tieke okoni to ma an ruothni to koro achak lamo gika mwanduna alamne nyithinda mwanduna Kalam ne nyithindo to bu kaneno ka sacha mar romo thoro muma wacho ni nomed nyaka Hezekia ndalo ndalo higni apar gabich ewi tho mane osenyise ni ni koro to idhi tho donge adieri kata in mawuoyo kodi ni donge gima itimono ji dwa- jomoko dwa ni mondo gino tho mondo gino bed maonge teko gima itimono donge jomoko osewuonie marach gima itimono donge jomoko osesiemie gima itimono donge jomoko osejarie gima itimono donge jomoko osewuoni to Jehova wuoyo kodwa ni Hezekia ok opagore kod weche mang'eny, odwaro Nyasaye to koni Jehova parie kaka asewuotho nyimi. Ne, magi e seche ma kiwinjo ka weche tek ti koni Nyasaye parie kaka asewuotho nyimi, parie kaka asewuotho nyimi. Muma ondiko ni Hezekia odok ir Nyasaye to koni Jehova to go chonge piny to lokore koro okoni Nyasaye parie kaka asewuothoni, isewuotho ne Nyasaye Isetiyo ne Nyasaye sama weche koro tekni, siem ne Jehova wach. Sama paro koro goyi, siem ne japuonj wach. Iwinjo kata lwenye tek, to Nyasachwa to lwenye ok tekne. Kata lwenye tek, to Nyasachwa lwenye ok tekne. Awacho ang'o kod sani? Awuoyo kuom ng'ama weche chando.

nyasaye wuoyo kode okon asewinjo ywakni giki mokwamogo nyasaye osewinjo kawuono giki mokwamogo nyasaye osewinjo para para ne nyasaye gima isetimone parne apara parne apara jehova gik misetimone jehova biro timo jehova biro locho nyasaye biro timo japuonj biro limo japuonj biro kelo japuonj biro timo iwinjo kodo sani kata lwenye geto wadhi adhiya kata lwenye geto wadhi adhiya wamwoma mwoma wachom yesu waluongi yesu waluongi tipone waluongi Tuonde wawinje Nyasaye no nitie. Oh Yesu Kristo. Par jawinjo ni. Par jawinjo ni Yesu. Pare gi tekoni maduong'. Pare gi lochni maduong'. Make gi remo ma nochwer bi kalabare. Donjo kuome gi teko mar Apollo. Make chunje mag anyuola. Piny ruodh mudho gi Satan. Kod lochne golo chuth. Remo mar tho. Yesu Kristo ma Nazareth ma nochwer bi Kalvari. Elija ochung' kodi e nyim nyiseche mag Baal. Oneno dwondi ka wuoyo Nyasaye Maratego. Iwuoyo nade kod sani sibun ma dhood Juda? Ruoth iparie kata wach achiel ma nyithindi osetimoni. Iparie kata wach achiel ma nyithindi osedawe. Iparie kata wach achiel Nyasaye ma gisekwame. Iparie kata wach achiel Nyasaye mosechando chunygi. Ondike mumi ni Hezekia noywak malit. Kada chunywa ywak malit kwa neno geno mari, kada chunywa ywak malit kwa paro kumigolowa, kada chunywa ywak malit kwa paro gik mwasetimo, kada chunywa Nyasaye parie kata dichuogo ni, parie kata miyo ni Nyasaye, parie kata dhako ni Nyasaye, parie kata rawera ni Nyasaye, kokalo kuom remo mang'ongo mane chwere wi Kalvari, aluongi Nyasaye mondo parie piny Kenya, kata ka nitie joma odong' matin matiyo ni Nyasaye koro pargi gi rembi sani, Nyasaye pargi gi tekoni sani, Jehova limgi kod wachni sani, Nyasaye limgi gi teko maro maler Nyasaye Mungu nakohanda ngano kodremi Jehova donjo halano gi chako di madu donjo halano gi duodi maratego Esaye pare ipunjo pare Delime pare Dekedo pare Esaye pare Jehova pare pala gire no mulo kodre mi sani keto wiru kuome mu kege teko mag wasigu obena nyuola mana to ko koneno nyasaye kawuono remb yesu kristo ma ja nazareth achungo sani o yesu kristo itim ng'wono itimne ng'wono alamo kokalo kuom yie ipar jatichni iume kod rembi e nying yesu kristo ma janazareth iluonga ne pastor denis obara ponono der mondo itudri koda nambana en 0724388082 nyasaye mondo ogwedhu kendo ting'u malo amina